Blwyddyn chwech, shwmae bawb, bore da, croeso i fy nosbarth Cymraeg i. Dyma fy nesgi, dyma ble dwi'n gweithio nawr tra bo fi'n gorfod hunan ynysu adref, felly dyma'r dosbarth Cymraeg ar gyfer yr wythnose sydd i ddod. Fi'n gobeithio bo chi gyd wedi bod yn gweithio'n galed cyn y Pasg, am y bythefnos gaethon ni o weithio o adre, rhai ohonoch chi'n gweithio wrth Ddesg rhywbeth a fi? Rhai ohonoch chi'n gweithio wrth ffordd y gegin falle? Neu mae rhai ohonoch chi ar y soffa? Neu ar y llawr? Neu pwy sy'n gweithio mewn dosbarth sydd mas tu fas yn yr ardd ac yn bod y tywydd di bod mor braf? Wel, ble bynnag i chi, croeso i ddosbarth Cymraeg. Mae bore yma'n ddiwrnod ac yn fore cyffroes iawn oherwydd i ni gyd bore yma wedi cael ein hychwanegu i'r tîm Wps, neu ma fe da fi. Co fe! Y tîm yma. Dyma ein tîm ni, Cymraeg Dosbarth Berwyn. Felly os clica i mewn i fan hyn, nawr dyma tîm le fydd um, cyfle le bydd pob un ohono ni'n gallu siarad gyda'n gilydd. Iawn? Ac ar y tîm yma, fydda i'n ychwanegu eich gwaith chi bob wythnos. Iawn? Byddai'n rhoi gwaith ar y, gwa, um, ar y tîm ar fore dydd Llun ac yna yn ei gasglu fe ar y dydd Gwener. Iawn, mae Cymraeg, gwersi Cymraeg yn digwydd ar fore dydd Llun, dydd Mawrth a dydd Gwener fel arfer yn dyn o pan i ni yn yr ysgol. Felly mae'r gwaith i fi'n rhoi ar Teams yn cyfateb i'r gwaith fyddech chi'n neud mewn gwersi Cymraeg. Iawn? Felly fe fydd y gwaith yn ymddangos o dan assignments, aseiniadau. Fyddai'n disgwyl i chi wneud y gwaith mewn yn aseiniadau ac yna submito fe, cyflwyno fe i fi ar y dydd Gwener. Iawn? Does dim angen lawrlwytho y ddogfen o'r assignments, gallwch chi wneud y gwaith o fewn Teams. Trwy wneud y gwaith o fewn Teams wedyn, bydda i'n gallu gweld sut ydych chi'n dod mlaen. Bydda i'n gallu gweld faint o'r gwaith i chi wedi wneud, um, os oes yna rhywun yn cael problem neu ble mae pawb arni, iawn? Grêt. Um, felly, wythnos yma, y gwaith i fi wedi gosod i chi yw gwaith fi'n credu sy'n bwysig iawn. Rhywbeth fi'n teimlo yn gryf amdano fe, sef cofnodi hanes. Iawn? Dyma fy nyddiadur i, wel, hen ddyddiadur yw e, 2015 i 2016. Ac mewn dyddiadur, i fi'n sgrifennu beth sy'n mynd mlaen da fi, beth i fi wedi bod yn neud yn y dydd, bob dydd, os fi'n cofio, ocê? Felly, cofnodi, ysgrifennu ein teimladau ni a beth i ni wedi bod yn neud. Dyma enghraifft i chi. Ond enghraifft gwell sydd gyda fi, ac un llawer mwy diddorol yw hwn. Dyma prosiect nes i pan oeddwn i'n yr ysgol. O'n i'n ysgol Llambed ac o'n i'n ym mlwyddyn 7 ar y pryd. Oedd hi'n 2001. Chi'n gweithio nas mas nawr, faint yw'n oedran ni. Ond Dyma rywbeth sydd yn bwysig ac yn werthfawr iawn i fi erbyn hyn, oherwydd mae'n rywbeth 'y fi'n gallu edrych nôl arno fe, iawn? Ac yn y prosiect yma, mae 'da fi hanes fy nheulu i ar y pryd. Mam-gu, a beth arall sydd 'da fi, gwedwch? O, fy nghartre' fi, beth, lluniau o ble oedden ni'n byw, Uh, dyma fy nghŵn i ar y pryd. o, mae'r ma cŵn yma erbyn hyn yn anffodus. Wedi marw, dyma fy chow-chows i ar y pryd. A beth arall sydd fi mewn fan hyn? Dyna ni, hanes fy chwaer fach a fy mrawd bach ac yn y blaen. Okay? Nawr, mae hwn yn ddiddorol iawn erbyn hyn i fi, oherwydd fi'n gallu edrych nôl a darllen beth oedd yn digwydd yn fy mywyd i pan oedd i, oedden ni ym mlwyddyn 7. Ond, blwyddyn 6, Mae'r cyfnod yma o'ch bywydau chi ac o mywyd i yn hanesyddol. Dyw beth sy'n digwydd ar hyn o bryd yn y byd erioed wedi digwydd o'r blaen. Ac mae'n gyfnod da iawn i gofnodi hanes, iawn, oherwydd mewn blynyddoedd i ddod, fe fydd disgyblion yn dysgu am y cyfnod hyn mewn gwersi hanes yn yr ysgol siwr o fod, ac fe fydd pobl yn dyst edrych nôl ar y cyfnod yma, eisiau dysgu, eisiau cofio, iawn, ac Yn ystod yr wythnos yma, wi moyn i chi gofnodi pwt o'ch bywyd chi er mwyn i chi a'ch teuluoedd chi allu edrych yn ôl arno fe mewn blynyddoedd i ddod. Iawn? Felly, fe fydd, um, byddai'n gofyn i chi i ateb cwestiynau, llenwi tabl, ac fe fydd na gyfle i chi i uwchlwytho lluniau hefyd i'r ddogfen. Felly, os ych chi wedi bod yn tynnu lluniau o beth chi wedi bod yn neud yn ystod y cyfnod hunan ynysu yma, gewch chi uwchlwytho nhw mewn i'r ddogfen. Iawn? neu fideos, neu beth bynnag sydd ydych chi, er mwyn cofio, er mwyn cadw popeth a cofio am y cyfnod yma. Okay? Nawr, un beth arall fi eisiau dangos i chi cyn cael fy ngheg i yw beth sydd dyfu lan fan hyn. Chi'n gallu gweld lan ar y silffoedd fan hyn? Mae yna ser. Nawr, blwyddyn chwech, mae'r sêr yma i chi. Eich cyfle chi i fod yn seren yr wythnos. Fi 'di rhoi pump seren lan, un i bob wythnos. Os bydd angen mwy, na i ychwanegu mwy fan hyn. Ond, dyma wythnos un, wythnos dau ac wythnos tri i ddechrau. Iawn. Fydda i yn dewis seren yr wythnos yn seiliedig ar y gwaith i chi wedi neud i fi yn ystod yr wythnos yna. Iawn? Felly, os ydych chi eisiau eich enw chi ymddangos lan fyna, yn ein ystafell Gymraeg ni, ein dosbarth ni, yna mae cyfle i chi wythnos yma. Iawn? Fi eisiau gweld gwaith gwych, gwaith o safon. Iawn? Cofiwch bod cywirdeb iaith a defnydd o iaith a gramadeg a, ac yn y blaen yn bwysig. Os oes rai ohonoch chi eisiau defnyddio geiriaduron, felly bod yna geiriadur gytre gyda chi, defnyddiwch e. Thesawrws efalle? Neu ma' 'na eiriadur i gael ar-lein, neu bosto'r linc o'r geiriadur ar-lein yn y tîm i chi ar ôl uh, i'w chlwytho hwn, oce? Okay? Ond fe, fi, fe fydda i'n disgwyl gweld gwaith sydd â ôl ymdrech iddo fe, blwyddyn chwech, iawn? Fi eisiau chi wneud rhoi cant y cant mewn i'r gwaith yma, Iawn, ewch i'ch gore glas. Iawn, ac yna um, newn ni gyflwyno y seren wythnos nesaf. Bore di llun nesaf, neu gyflwyno fideo arall i chi. A fyddai'n egluro beth yw gwaith yr wythnos ynni hynny wedyn, oce? Okay? Felly gweithiwch yn galed, os oes rhywun yn moyn help, cofiwch ysgrifennu yn y tîm, ac yna fe na i, neu falle rhywun arall o'r dosbarth, un o'r disgyblion, ateb eich cwestiwn chi wedyn. Neu os oes rhywun yn cael problemau gyda Teams, pidwch â poeni, iawn, gofynnwch a newn ni dreal sorto'r broblem mas i chi. Iawn, blwyddyn chwech? Gret, disgwyl mlaen i weld eich gwaith chi te, gweithiwch yn galed. Hwyl bawb!